Kaka pile wasedonjo kendo ng'ama osedonjo kanyo no endo ma iluongo ni Super Sato, chenro mabiro nwa every Saturday. Kaka wuono to wan kaende gi wendo nyadende, ing'eni ji wacho gani Omari ikelo mana chuo, Omari ihero ga mana joma a uh -uh. Kawuono ba wacho na kel nyadende moro ma endi nyako ma super, ok adwa na wach nyinge, ok adwa na tang'nu, adwa nune kendo. Ing'ama osechopo kanyo no endo giminyalo timo Uh, subscribe eh, ne YouTube channel ni indi kapok i subscribe. Mokuongo agonu erokamano ahinya nikech aneno ka we are go, eh, doing great eh? Uh, ah, wadwa ni wakete kacha 5k koro ka opo ni ng'eni pok subscribe please subscribe mondo samoro moro ma wan gi wendo tiyudo notification ang'o makelo ni chenro no pile ka pile nyinga en mca omari nash iluongo ni omari chien ojamone mbele wan chien mwaneno mbele ma wayoko ya kata inyalo neno ni omari dhako yie miyo chuore alot to bede gima mit maendi super sato bed koda nyaka watieki we koda tangi nyadende nyakwar mogi makoro chenro manoma ma endi makore madhi ndeko piny mato nyaka yienge ima chenro mabiro ni juma ka juma iluonge nang'o cha Gombaka gi jaber nyaronagi. Gombaka gi jaber nyaronagi kelo nigi jaber mwenyewe. Inyalo dende ni Lorin. Lorin? Achienge. Lorin Achienge kata nyar Nyar Kanyamwa. Nyar Kanyamwa. Mm -hmm. Juma ka juma gimitimo en ni idhi e YouTube kacha mare timanyo jaber nyaronagi nikech chenro ni makoro chenro manoma chenro mwanyalo goye mbaka kaka joluo. Anwoni kendo ne wacho ni gombaka gi jaber nyaro nagi. Warom kacha e YouTube juma ka juma. Yo maratari.
One on one super sato.

Nyakoromogi, wan wakoreni wakelo ni wendo pile ka pile. Kawuono an gi nyadendi maler. Ai, ne delno endo. Ineno delno? Agere, ne mi ane comment kanyo wacha ni neno wendo mwakelo kanyo nare. Agene jomoko koro wacha ni eh umere yuto wewe. Bas, nyakoromogi kaka isedonjo no endo maendi luongo ni The Super Sat. To chenro mabiro nwa every Saturday. Kawuono an gi nyadendi ka endi odwa nokonwa ni to Otim ang'o? Mm, ere kaka oyudo mapato isombe chalo nade to sekawe koso pod en nono eh, to ng'eni ka en nono to kapa nudhi yuto nikech an machako kone bang' ka aseloro kamera otherwise karibu sana adwa ni kuongi mosa ma iluongo ni super sato uh, uh, chenro mabiro nwa every saturday uh, saa mbili ka saa mbili mano saa ariyo otieno eh, dai kuongi mos jopiny Okay, amoso ute. Ehe. Kuom nyinge iluonga ni Subebeto. Subebeto. Subebeto. Mano mong'eyango. Iluonga gi nying machalo jo Tanzania yawa. Eh? An jaluo. Okay. Hmm. In jaluo? Naam.
An jaluo. Mbona kama mkamba? Ah, you you are you are you are just okay. Okay. Yes. Koro ijaluo. Yeah. Mm. Okay, uh, akili chenro ka ma iluongo ni Super Sato mm. ikon jogi ni en ang'o mitimo uh, e like social media kae uh, e, en ang'o mitimo madang' ging'eyi godo kata mong'eyi godo mm. Okay, kuom nyinge iluonga ni Subebeto mm -hmm.

Yes.
Mano pok adhi e bebeto. Pok ichopo. Pod an an e su.
Eh, cause to be B E B E B E E T O. T O oh, bebeto to ina ina bebeto. Yes. Koro su bebeto. Bebeto.
They YouTube Kachacha Man Su Bebeto. And if you are an, uh, an upcoming artist, you want to be promoted, You know, we promote each other. Yes, sure. That's what uh, we should know, that we promote each other. You get it? so samutimo ni interview i promote to promote mm. so uh, samoro inyalo bet ni in gi fans mang'eny moloye but fans gi adek mani ionge go ka medore kore imbe miye mm. make gi matin medore koni and that's how we we do it Eh, koro an iluonga ni Mzumari Nash mana kaka koni pile pile wan eh, ng'ata ng'ata man gi potential wakelo. Kawuono wan kaende gi Su Bebeto. Su Bebeto eh, ma ema iwacho ni ati ne ok onyaka nyaka. Magi nyiri mane okuongo chwe to koro Nyasaye odhi ol. Koro Nyasaye okono malaika ni koro kopuru kaka chwe nyakono. Alright, koro Uh, iwacho ni nyami gore kar kanyo koro ing'eni gore kadwa nonro ni koro kiseng'e koro giseng'e gima itimo koro miwa nonro ni ok en nyami gori ranen oh ranen na okay Ranen. Ok, ang'e Ranen. Yeah. To sombi chalo nade? I- Somba. iso- Isomo kanye? Sani ok asom. Hmm?
Yeah. Isomo?
Ok asom sani. Ah, ah, ya- yani, yani as in, as in isomo kanye? I- eh, Wadwaro brief history. Brief history.
Asomo asomo school koso area.
Y- Yeah, school or area. Any. Area. Eh.
Anonyola baba dogo.

Alright, nyako bogi mana kaka iwinjo no endo wan ka endi gi su bebeto. Su bebeto kako koni no endo uh, ichalo model. Ang'o mi model okiwacho? Yes, I'm also a model. You are a dancer?
No, I'm not perfect. but you try?
I try.
Okay.
But uh, mostly now what you want to measure in like okay. on social media. Sawa ingine mm. hata I'm also a video vixen. Okay. Yes.
Oh.
Ing'ama dwa golo video.

te many su bebeto su bebeto koro su bebeto sani in uh, ibase nairobi ka ende yeah. o koro wawach ni ng'ato dwari ni timne interview to en kisumu mm. how will you how will you do, uh, how will you do that I'll just do it si anakuja kwenye niko mm. alright Uh, no, this one is one of the upcoming artists because Sorry. these things we do for

Uh, support Sue Bebeto and in fact I'm not going to give her number kopo ni dwa support kata kidwa yude makore madwa mako goji dhie e Facebook page mare Sue Bebeto follow koro wuo kode kanyo yes. idhi yude mana mwe is that yeah, yeah I, I think that one is okay Very than somebody is taking your number uh, giving you a call maybe at night and is not supporting you king your social media handles mm, okolo kumoro moro and in fact ingama nyako ma content creator Adwa koni wache chiel ni fuo kopo ni ng'ao nindo kodi poko support. That is the kopo ni ng'ano samu wuoyo kodi no koni ni ama content creator follow me ng'amo er, ere kaka ng'ato eri to ko lu gige ni mitimo go uh, surely hiyo tunadanganyana hiyo hiyo ayudwa na chaka wache kamera ing'ama nyako content creator ikaso wage subscribe subscribe subscribe to ng'ama idhigo to pok otimoni you are stupid man that is the first thing okay okay ka ogade simbe i follow sama puro all tigo subscribe all e subscribe eh i follow ni kendi that is so bad koro imbende ing'ama maybe in interested gi iluongo ni Sube Beto interested in any way maybe idwa no obed ni eh, video vixen idwa ni eh, uh, otim ang'o idwa ni idwa idwa idwa ni ogo ni challenge moro idwa ni otim ni interview idwa idwa ni otim ni advertisement the first step follow social media handles mag su bebeto an kopo ni biro ira ni umere adwa support the first thing maneno akuongo akawo simbi ang'iyo ni to be follower kok ifollowa abiro mana timo ni support no gi pesa nikech iwalo koda in a support ito ki support in Nakala mo eh. Mae ni lugo ni super sato and today it is very super because I have a super lady. Ah. You get it? Super sato because we have a super lady. Koro inyalo miyowa penjo midwaro penjo kanyono endo uh, kaka idwa ni uh, otime kata gima uh, eh, gimoro amora minyalo penjo about this lady koro imbe wapenji yeah. e social media ka nitie gik mang'eny ma ji ne nyalo timo yeah. ang'o miyo in be koro idwa chako part mar interview ni ineno ka watime marach idwa miyo wakompe okay, an nachake chon ah, ah. yeah. na mese tim na interview hey, wanifuate pale nini youtube eh. ziko hapo

donge mm. kaka an an gi single room na moro manoma mm. single room na moro to gotanda na ma 3 by 3 iwinjo koro kom kombe en achiel ok inyal nindo kom mm. so ina ina manisha kuwa nindo mm. nyakwa nind mana kudie kitanda nani donge achako kawo shina nya migori mm -hmm. majaluo mm. yes pesa iko order my uber hey, hey, hey.
Eh, basa iko. Owacho maber niya, nochako kowacho ni onya Migori, onya Luo. It means pesa iko ataoda. Okay. But um, o nitie jomoko ma wawacho ni like dong ngine ko ji oneno wakwa donje ot mm -hmm. walorore jirani is not having any other business kodwa mm -hmm. koro wawacho ni omari dhi olokore iwinjo because

mondo gine kaka gineno koro gin ema koro gijaji bas kopo ni ati isebedo gani o nyaro na eh, na eh, eh, be su be betu wundi gani ati wan ka- pamoja koro bed but kamera bed but kamera na luong na uru chuo luong na uru chuo molo nyiri luong na uru chuo molo nyiri wuo Osema kubwa ilikuwa sasa hivi. Maana wangine kocha. Idwa choma. Okachombe.
Gingi. Okachombe.
Mm. Tumana upeje mwaka duo. Tumana upeje ma ex. Lakini kuna mtu.
Tumana upeje ma ex. So hiyo another day. Right.
Kia eh, ivijo ivijo kotamo rekoro. Mm, ingama dwa temo tiende tema tema kitemo ni nikech eh, poko kao sitando mare. Boko kawe sitani. Koro, uh, sube betu. Ok ipim na koro ne kopo ni uh, eh, kaka sani ji nie relation. Mm-hmm. Ng'ato timo kodi video, to timo kodi video mar era. Mm-hmm. Ipani okonya timo kodi video michope kiwango moro ma koro uweroru. Inyalo neno ka ne wan gi jago ni iluongo ni

mano emomiyo koro en super sa to ji osekona mang'eny ni umari ikeloga akela chuo yaba umari en en achuo consider agenda kawuono wakelo ka su bebeto en nyako ma kata koponi nene tigneno ka en zu eh, yani onyako moro ma zu to kolokore kama to bebeto iwinjo koro iluonge ni su bebeto idhi youtube kacha cha endo imanye eh, indiko ni su bebeto koro kidwa yude nyako ni yudo yot ani mang'eyo dhi youtube mare first point subscribe ne dhi e instagram instagram ni kona ni in Su kacha cha Bebeto. in gi followers manomo 11912 bado kama 8 10 10 mm.
Ingeni Instagram yudo followers tek in fact uh, fans wa, fans ga bwana uangusha ya bwana anytime mupenja ga Instagram akeni ni kechi wan jo nage okwang'eny ga Instagram seriously ang'o matimore ga bwana uh, uh, wa develop bwana keni Twitter chan gi followers abich

but youtube youtube uko na ngapi ndo wakusa kanye to kendo gini giti koso na 303 mm. 303 mm. ma tafadhali let's make her at least 1000 wachage kanyo wachage kanyo tafadhali dhia dhia kachecha endo mondo embe yango duoko erokamano umari thank you so much kaka na ya ilayo cha uh, an, uh, aneno kaicho am growing mane kadang wakonye kik uh, wabed abeda jok moko mag uh, ka ng'iro moko da oko mari nyako mondo un go live chane ber nyako cha no ma nyako cha ya kanyo kimiya namba ne kata na onge ga namba ne wan wachat mana e page uh, o page ata page mm. o po kata poke o facebook kata facebook o, o, o tiktok kata tiktok e baba and that's how we grow koro eh, gima watimo kopo ni ineno ka an gi ng'ato at least gima okelwa kama duong' en promotion Support, yeah. yeah support koro before ipenje ni umari macha to nigolo kanye and the rest let's support this lady ineno nikech en bende watemo ni in some years coming wabed gi some big people e luo wa mwakwano ineno gima chandowa e luo uh, wahero support joma ni oko Sana, sana. ineno

kata jok man kono go eko gin kono nikech ma fans wafuasi yes, emoketo gi kanyo mm. ineno tij sanaa odepend kuom wafuasi ineno sanaa en wafuasi jok maluwi jok maluwi jok maluwi so let's promote each other sure. dhi kachacha e youtube mara ungo guda wendo support dhi kachacha kelly chogo jarawila support yet mm. our local support, artist support, let's support, support yeah. our own iwinjo to wabiro dhi malo to hizi vitu za oh, an ok an local an siji what mm. no mano momiyo nigeria lowa nigeria is always original iwinja original koro mm -hmm. aketo nyako ni e lwetu aketo nyako ni e lwetu wan ng'ama waseketo celeb kobedo celeb to wale waduogo katwa yanye Owewal. Owewal. Eh, wan wadhi live. Wan wadhi live. Kopore wamiyi gimoro matin tiwalo to wabiro ka to wawacho ni bwana oh, duoke koro uh, ah, abor ahinya nikech usebedo kanyono endo

Yes, you guy did it. So napenda sana. Oh, okay, I'm I'm I'm I'm going to confirm I'm going to confirm. TikTok.
Mon oh, mon mon I share. An ingeni gima ber we ne kopo ne ng'ato timo na gimoro I'm always there. En mani koro samoro dhani mang'eny ji wacho ni u umari ani blue tick. Ka una red pen mon red tiki. All right, koro oh, ang'o madang ikon joge

Koro an chuori. Yes. Iwinjo?
Mm.
Adwa dhi oko. Mm. To kawe pesa. Koro adwa ni ataka in any language miwinjo ka idhigo sawa, Kizungu, Kiswahili. Sawa? Koro achako. You get it? Okay.
You get it? yeah. Koro, uh, koro, koro sani aluongi ni Bebeto. Yes. Sawa? Yes.

biggest because you go to them big bigger biggest anyway ago erokamano ne jok mono wan kodo kaendi nyaka ne show chakre ma iluongo ni the super sato uh, ah, kopo ni in outside there ti dwaro ni ibed promoted kik iwach ni omari manyo mana no just be here kawuono ne wan gi su bebeto wa support e uru i love you let's meet next time the same place same time. Ang'o makelo ni chenro ne pile ka pile? Iluonga e msumari na dhako ngure ne gi chake kore to kore choko sitirum. Umari chien ojemo ne mbele wan chien mwaneno mbele mwayo. Kendo kesho my next.

Nyakwaromogi, ma koro chenro manoma, ma endi ma koro madhi ndeko piny, ma to nyaka yienge. Ima chenro mabiro ni juma ka juma, iluonge nang'o cha? Gombaka gi jaber nyaronagi. Gombaka gi jaber nyaronagi kelo nigi jaber mwenyewe. Inyalo dende ni Lorin. Lorin? Achienge. Lorin achienge. Kata nyar? Nyar Kanyamwa. Nyar Kanyamwa. Mm -hmm. Juma ka Juma, gimitimo en ni idhi e YouTube kacha mare timanyo Jaber Nyaronagi mm -hmm. nikech chenro ni makoro chenro manoma, chenro mwanyalo goye mbaka kaka joluo. Anuoni kendo ni wacho ni go mbaka gi Jaber Nyaronagi. Wero mkache YouTube Juma ka Juma. Iyo maratari.